Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, хәерле иртә һәм без бүген егетләр белән акча җыю турында сөйләшәбез. Егетләр, беләсезме? Әйе. Акча җыю буенча өч киңәш бирә психологлар. Яле.
Иң беренчесе, хезмәт хакы алганнан соң ай саен 10 процентын, Рөстәм, яртысын түгел, 10 процентын гына алып куярга күнегегез, ди. Ул куркынычсызлык мендәре булачак, ди. Тик аны Кара көнгә дип җыярга ярамый, чөнки андый көн килеп, сез акчаларыгыздан колак кагарга мөмкинсез, ди. 10 процент бу стабильлек бирә хатын Бу кызга. гомумән бигрәк.
хезмәт хакыннанмы? Гомумән, менә тулаем синең 10 мең сум икән хезмәт хакың, шуның 10 процентын син алып куярга тиеш буласың. Күпме була инде ул? Тотмаска тырышырга. 1000 буламы? Әйе. Ну, вот.
бер меңен алып куясың берсе һәм ә, ни өчен моны электән үк шулай дип әйтәләр менә әбиләр дә бит ә, күргәнегез булса теге кетәклектә йомырканың берсен маяга дип калдыралар менә монысы да сезнең запаста тора торган акча булып торырга тиеш ди әле тагын шулай ук ай саен хезмәт хакының 10 процентын хәйриягә тотарга кирәк икән аның 7,5 проценты әти әниләргә ә 2,5 проценты мохтаҗларга тотылырга тиеш икән. Ни өчен әти-әниләргә? Чөнки балаларга күрсәтергә кирәк икән. Менә э, Мин сине ашаттым, хәзер син мине ашат. Юк, юк, юк, юк. Менә, э, мәсәлән, мин әйме, үземнең әти-әниләремә акча бирергә тиеш булам. Чөнки минем балаларым моны күреп торырга тиешләр дигәнне аңлата моны психологлар. Теге әти-әни генә баланы ничә яшькә җиткәнчегә кадәр үстереп, ашатып, тагын ярдәм итеп тормасын өчен, Бала күреп үсәргә тиеш, әти-әнигә ярдәм булырга Мисал. тиеш икәнен. Әйе. Әгәр дә инде ай саен әти-әниләрегез бу акчадан баш тарта икән, мәсәлән, сез берничә ай җыеп барасыз да аларга бүләк ясыйсыз. Менә бу да әти-әнине шатландыру бу да керә бит. Һәм өченчесе тагын 10 Калдымы әле анда акча?
Тагын 10 проценты хатын-кызга үз шатлыгы өчен тотарга кирәк диләр. Үз шатлыгы өчен. Э, мәсәлән э, спа салоннар массаж э, кием хатын кыз шат булганда гына канәгать булганда гына акча аңа киләчәк диләр менә бу өченче пункт әйме хатын кыз ун процентын үз шатлыгы өчен калдырырга тиеш әйе ират өчен өченче пункт үз шашлыгы өчен калдырырга тиеш анысы да әйе Ә, Беренче ике пункт һәм калган пунктлар бу- монда юктыр. Калган 90 процент. Аллаһу акбар. Менә шушы хатын кыз. 90. 30 процент була бит. Рөстәм. Иратларны кына әйтәм. 10 процент үз шашлыгыңа, калган 90 процентта. Аллаһу акбар хатын кыз шатлыгына. Хатын кыз шатлыгы хакында радио тыңлаучыбыз язган картаны үзе бик уңайлы әйбер дип саныйм. Чөнки элек эштән акча алып кайтасың, ну өйнең финанс-минанс министры тиенен тиенгә санап алып бетерә инде. Карта ул берничек тә алып бетерә алмый әле, безгә байтак кала үзе дигән. Алда санап үтелгән 30 процентны алганнан соң хезмәт хакының 70 процентына яшәргә үзегезне күнектерегез, диләр. Акчаны үзегездән җибәрмичә тотарга өйрәнгәннән соң керемнәрегезнең артып китүен дә сизәчәксез, дигәннәр. Нәрсә? Хәерле иртә, иртәнге чәйләр. Без авылда яшибез, ирем 25 мең, мин 7 мең хезмәт хакы алабыз. Ике ел элек пенсиягә чыктым, лаеклы ялга, Аллага шөкер, менә хәзер пенсиямне җыеп барам, шул акчага кыш санаторийга барабыз. Маллар асрыйбыз, ул акчага зур әйберләр алабыз, мәсәлән, машина, ремонт, Керә торган акча булса, җыеп була ул, кара. Апа, сез кая эшләдегез ул? Җиде мең генә хезмәткә калдым дисез. Алдым түгел, ул бүгенге көндә дә ала. Ну, эшли торган пенсионер буларак карачы, күпме пенсия ала, ә? Машина да ал, зур әйбер дә ал. Юк, зур Санаторийга да бар. Мал-туар сатып ала. Әйе, ул эшләр белән мәшгуль. Ул аерым өтер белән. Аерым. Маллары, мал асрау аерым, зур әйберләр алабыз, мәсәлән, машина тегесе монысы. Соң шул Әле әйберләрне санаторийда. сатып бит инде. Ә? Пенсиясен җыйган акчага ул санаторийга бара, шифаханәләргә бара. Әйе. Ә инде мал тотабыз ди. Менә шул мал саткан акчага, димәк, алар зур әйберләр сатып алалар, машина һәм башкасы, һәм Ә, башкасы. Ну Өстә. шулай да күпме мал сатырга кирәк машина алыр өчен? Ну, җие балалар инде.
Ел Субханалла, саен машалла, алмаштырмыйлар.
субхан.
Ну ул пенсиядә әле ике ай- ике ел гына бит.